וועלקאם בעק צו בין פרען ובין תופל ולבן, האו יו דואינג? סאו היינט וויל איך עס האלטן מער סטראקטשערד, כ'מיין א נעכטן איז געווען אביסל צו לאנג, באט וואטעווער. פון די אנדערע זייט מען קען נישט אויפגעבן אויף קוואליטי אויב ס'איז טיים קאנסטרעינט, אוודאי מ'קען נישט אלעס קאווערן אויף איינמאל, דער צייט איז צו קורץ און דאס לעבן צו לאנג, זייער טיף וואס איך האב יעצט געזאגט, טינק עבאוט איט, באט עניוועי. סאו מיר טרייען זיך צו האלטן אביסל סטראקטשערד היינט, הגם איך האב נישט קיין מושג וואס איך וויל היינט רעדן, סאו וויל דזשאסט לעט איט פלאו. כ'האב מיר היינט אויסגעטרייט ס'איז די ערשטע מאל איך פארקויף ביי מיר אין סטאר דובאי טשאקלעד, די עולם איז זייער ביזי מיט דובאי טשאקלעד, מ'איז געווען ביזי פאר שבועות, און דאס האט מיך אויפגערעגט אויכעט, אויפגערעגט, די ווארט אויפגערעגט איז זייער זייער זייער שארף, ס'האט מיך נערוועז געמאכט, דארום דארף זיך אויסלערנען צו זאגן ס'מאכט מיך נערוועז, דו רעגסט מיך אויף, א מענטש, קיין איין אבדזשעקט אדער אפילו אן אנדערע מענטש האט נישט עכט די קעפעביליטי צו קריעטן אן עמאשען אין דיר, דו אליין. קריעטסט אן עמאושען אין דיר בעיסד אויף אן עבסטרעקט אבדזשעקט אדער מענטש. וויטש איז ווערי אינטערעסטינג. זאגסט פאר איינעם דו רעגסט מיך אויף. איך רעג דיך נישט אויף. דו האסט נישט עפעס א באטן אויף דיין רוקן וואס ווען דו דרוקסט עס ווערסטו אויפגערעגט. איך האב געוויסע ביהעיוויער וואס טריגערט דיך און דו ווערסט אויפגערעגט פון זיך אליין. סאו איך האב ליב צו, איך האב ליב צו נוצן די ווארט נערוועז, ווייל א מענטש קען נערוועז מאכן א צווייטן, דאס יא, ווייל נערוון איז נישט עכט קיין עמאושען, נערוון איז מענטל. מער ווי נישט, און דו קענסט האבן א קאנווערסעישאן אז יעדע עמאושען הייבט זיך אן מיט א מענטל טריגער, פיין, איינשטיין, נישט איינשטיין, פרויד, וואטעווער, באט אין מיין אפיניען נערוועזקייט איז מער מענטל, ס'איז מער אזא דער מאכט מיר נערוועז, ס'איז נישט דו נעמסט מיך ארויס פון די גלייזן, דאס איז שוין עמאושענעל, אבער נערוועזקייט איז שוין אזא האבן א לייט אפן ביינאכט אין די קאר ווען איינער פון די קינדער האט אפן א לייט, דאס איז שוין, ס'מאכט מיר נערוועז, איך ווייס נישט, עס איז די די לייט, מאך צו די לייט, מאך צו די לייט, נאכדעם גייט עס שוין צו, מאך צו די לייט, דאס איז שוין אן עמאושען, באט ס'הייבט זיך אלס אן מיט א נערוועזקייט, סאו וואס מאכט מיר נערוועז, וואס האט מיר נערוועז געמאכט שביעות איז, זעסט דיך טאטל, אנדערש. קאנטרערי טו פאפזשעל בעליוו טאטעלעך, כ'בין סורפרייזד אז איך טאטעל אפילו באט עניוועי, סאו שביעות איז געווען אדווערטייזט די אלע פלעצער אר פעימאס דובאי טשאקלעט טשיז קעיק מאמי דו מאכסט עס די ערשטע מאל די יאר פעימאס ווי? ווי איז עס דובאי טשאקלעט געווארן פאפולער א האלב יאר צוריק ווי האסטו געמאכט כ'מיין. דו האסט אנגעהויבן פאפא קוקבוקינג אזוי צוויי חדשים צוריק וואס דאס די זאכן מאכן מיר נערוועז זאג נישט אר פעימעס אר פעימעס כווייס וואס סערוויס ווען דו ביסט אפן זעקס וואכן סנישט מעגליך זאלסט קענען זיין פעימעס בעיסד אויף סערוויס אויב דו ביסט אפן זעקס וואכן סנישט מעגליך א טשיז קעיק זאל קענען זיין פעימעס ווען דאס האסט ערשט אנגעהויבן מאכן זעקס שעה צוריק באט עניוועי סאו דובאי טשאקלעד איז געווארן זייער פאפולער. און ס'ליגט ביי מיר אין סטאר און ס'קאסט אַכצן דאלער א באר, וויטש איי היער איז ביליג, סאו כ'האב דיסיידעד איך מיט א קאוארקער האבן מיר דיסיידעד מ'גייט עס טרייען, מ'גייט זיך ערלויבן א דובאי טשאקלעד, יעצט די אייבערשטער פירט דיך די וועלט אויף אנבעליוועבל לעוועלס, ס'איז ממש השגחה פרטיות אויף יעדע רגע, אונז האבן אראפגענומען דעם טשאקלעד פון די שעלף, האמיר געזען אז ס'איז אפן, ובמקום שאדם רוצה לילך מליכין עושה, איך האב אפילו נישט געדארפט צאלן דערפאר, הא! באט נאך א מזל כ'האב נישט געדארפט צאלן דערפאר, ווייל דאס איז געווען אזוי מין גרויליג אז איך קען דיר נישט מסביר זיין, עקלהאפטיג, פארוואס איינער זאל צאלן צוואנציג דאלער? פאר א טשאקלעד וואס ברענגט אים צוריק מעמעריס פון די לעצטע אבינו מלכינו יום כיפור ביי נעילה ווען די בעל תפילה שטעלט זיך צו און די עולם הונגערט שוין יעדער ווייסט כ'מיין ס'איז קאמאן נאלידזש אר איט שאד בי אז די לעצטע אבינו מלכינו ביי נעילה איז א שנעלע אבינו מלכינו, ס'איז נישט קיין שטיקל ביי שטיקל אבינו מלכינו, ס'איז א אפגעפארטע, און מ'זאגט די די בסייפערס קרעכצט מען אביסל און דעטס איט איטס אווער, און מ'געט א שריי חוסמני, ביי די חוסמני צעווילדעוועט מען זיך, באט אדערווייז ס'איז שוין נאך די צוויי און זיבעציק, די עולם האט שוין נישט געגעסן פאר כ'ווייס דארטן טערטי סיקס אווערס, זיי מוחל, אמאל אמאל האסטו עפעס א חריג וואס אפילו ווען א רוב ביי די וועי. אויב איז א נארמאלע רב אין א בית מדרש און ער איז קאנטשיענטשעס מיטן ציבור איז אויך ער ער פארשטייט נאכאמאל זיין פאזישן רעקווייערט אים אזוי ווי א לויער מוז גיין מיט א סוט זיין פאזישן רעקווייערט אים אויסצושלעפן די מבינים הקייני אביסל מער ווי א פעדעסטריען אבער ער פארשטייט אויך ווייל קודם כל ער איז אויך הונגעריג סאו אויב ער איז אנעסט לייק האו אר יו קידינג איך טארטשער מיך אליין דא. און מענטשן טוען אסאך זאכן פאר כבוד, באט סעלף טארטשער איז א יוניק פארם פון כבוד פרעסעריי. זיין האבן א שול אויף דיין אייגענע עקספענס ווען דו האסט אכט מענטשן בשלש ידות דאס איז א יוניק פארם פון סעלף טארטשער. דו פארשטייסט? דו צאלסט געלט, עס קאסט דיר זייער אסאך געלט, זאלסט קענען זאגן שלש ידות תורה פאר אכט מענטשן. און כדי צו באקומען די אכט מענטשן מוזטו געבן זייער א רייכע שאלשידעס מיט לייקס און סעיבל, באט עניוועי צוריק צום ענין, סאו א רב וואס איז נארמאל בדרך כלל פארשטייט דאס, סאו די משוגעים וואס פארשטייען דאס נישט. וועגן דעם קומט נישט משיח, אקארדינג טו אסאך אנדערע סיבות, דיפענדינג הו יו עסק, ס'איז איינע פון די מעין די זאכן וואס איז אפ פאר דיבעיט, ווייסט כ'מיין? פארוואס משיח קומט נישט, כ'מיין אז משיח אליין ווייסט נישט פארוואס ער קומט נישט עט דיס פוינט, פרעגט טשעט דזשי פי טי יעדע צוויי טעג פארוואס קום איך נישט? ער האט נישט קיין מושג, כ'ווייס ער ווייסט ער איז אין טשעינס ער טרייט נעבעך גאר צו ווערן, ווער קען מיך מ'פלעגט זאגן איז פול מיט מיט בענדעידזשעס, יעדע מאל די טוסט א מצוה קומט אראפ א בענדעידזש, אימעדזשין האו סעד איט איז, די זיצט ערגעץ, ביסט ארומגענומען מיט טשעינס, און זיי האלטן אין איין אראפפליען ארויפליען בענדעדזשעס אויף דיין פנים. יואו! קענסט אפילו טראכטן. ער האלט צוויי מינוט רואיג, אדער געט א פליק אראפ א בענדעדזש, אדער געט אים א פלי אריין א בענדעדזש אין אויגן אריין. עניוועי. סאו, די דובאי טשאקלאד וואס איך האב געהאט היינט, אזוי ווי מיר האבן געשמועסט איך טאטעל, האט מיך צוריק געברענגט זייער נעגעטיוו מעמאריס. און ס'איז. עס האט ארויסגעברענגט א געוויסע נקודה, געוויסע פולס, ס'איז דא א זאך, ס'איז דא א ווארט אין ענגליש וואס הייסט זייטגייסט, דו קענסט עס נאכקוקן, זייטגייסט איז א מענטש וואס האט א פולס אויף די סאסייעטי ווי ער לעבט, ער האט א פולס אויף די אלע טרענדי זאכן וואס איז יעצט טרענדי, ער איז א זייטגייסט, סאו א קאמפאני, ספעשעלי א פוד קאמפאני אדער א קליידער קאמפאני, א קאמפאני וואס דארף, אין ארדער צו זיין רעלעווענט מוזן זיי האבן די פאלס אן די סאסייעטי און די אלע טרענדס און וואס איז אין און וואס איז אאוט. הייערט איינער וואס איז א קאוט אן קאוט זייטגייסט, א סעלף פראקלעימד אינסטעגרעם אינפלוענסער וואס פאר סאם ריזען קריכט ער אין די פארבארגענע היילן ווי דארטן זיצן די קארטן קעפ פון אחשורוש און קומען אויף וואס גייט מען אפרעיטן דעם ציבור אויף די נעקסטע האלב יאר וועלכע זאך גייט זיין אין סטייל סאו דובאי טשאקלעט איז געווארן זייער פעימאס כ'מיין אויך בינגא איז געווען די ערשטע וואס האט עס אנגעהויבן אריינברענגען כ'דענק שוין נישט ס'האט אנגעהויבן ווערן פאפולער דובאי טשאקלעט און איך האב עס נאך קיינמאל נישט געהאט טו בי האנעסט וויט יו כ'האב נאך קיינמאל נישט געהאט קיין דובאי טשאקלעט און ס'האט מיך עכט נישט געצויגן. ס'האט מיר נישט געצויגן ווייל איך בין נישט קיין ריזיגע טשאקלעט מענטש. ווען איך דארף עסן טשאקלעט איי סטיק טו די בעסיקס. און איך וויל נישט דא פורס בשמם זיין אן קיין געלט דעטס רייט. סאו באט למעשה מיין חבר האט מיך אזויווי קאוערסד. מיין קאווארקער האט מיך אזוי געפושט צו די וואנט און ס'איז געווארן וועגן דעם ווען אים שטייט יו נאו מ'זאל נישט זיצן א מושב לייצים ווייל מ'קען ווערן מיטגעשלעפט חס ושלום. מיין חבר איז א וואוילע צדיק, באט מיין פוינט איז אז דו ביסט אין א קראוד און דו לויפסט נאך די קראוד, איך בין געגאנגען איך האב געטעיסט דעם דובאי טשאקלעד, און איך האב געהאט אן עפיפעני, און די עפיפעני איז געווען אז דובאי טשאקלעד אין א סערטען סענס ברענגט ארויס א סערטען עספעקט פון סאסייעטי. און די עספעקט פון סאסייעטי וואס ער ברענגט ארויס איז דער חלק החיצוני שהי' פנימי, יא, וואס דאס מיינט איז, נישט אריינגיין צו אנאליטיקל, באט די פוינט איז, ס'וועט אנגיין ווערן א משוגעת ווי, יעדער קען די מעשה מיט די עמפערער'ס ניו קלאוטס יא? איך מאך א ריקעפ שנעל, ס'איז געווען א קעניג וואס האט זייער ליב געהאט נייע קליידער, ביוטיפול שיינע קליידער, געגאנגען קוקו פאר די נייעסטע קליידער, געצאלט מיליאנען דאלארן פאר די נייעסטע ביוטיפולסטע, יעדע נייע טרענדי קלייד וואס איז ארויסגעקומען האט ער געמוזט האבן, מיט זילבער מיט גאלד, און ממש די מענטשן געגאנגען חול אויף קליידער, בקיצור סאו ס'איז געווען צוויי פיפיגע יונגעלייט, מסתמא אידן. וואס זיי האבן דעסייען אז זיי גייען רייטן אויף אים, זענען געקומען צום קעניג אז ס'איז דא א נייע מין מאטעריאל יעצט ארויס סטרעיט פון די מארקעט, קיינער ווייסט נאכנישט דערפון, זיי זענען די ערשטע וואס האבן עס ערוועינט, אז ס'איז אינוויזיבל, נאר אויב איינער איז קלוג קען ער עס זען, אן אקס קען נישט זען דעם ספעשל מאטעריאל. אזוי איז עס, מען דארף האבן א איי קיו אבאוו וואן הונדערט אַכט צו קענען אפילו זעהן די שטרינעס, באט צו זעהן דעם פול קלייד מוז מען זיין א איינשטיין א געהעריגע זאך. דער קעניג איז געווארן צודרייט, דו ברענג אים שוין אהער, דו הערסט? ער האט געצאלט א טשארטער פליגער, סטרעיט, איך ווייס נישט וויאזוי די ארגענעזעישאן צו הייסן, אווינייני, קארעפטאני, וואטעווער, איינע פון די טשארטער קאמפאניס, און די חברה קומען אריבער, און פארשטייט זיך זיי ברענגען א שיינע ריזיגע בעסקיט וואס איז ליידיג, און דער קעניג ער קען דאך נישט זאגן ער זעהט נישט גארנישט ווייל דעמאלטס וועט ער מוזן מודה זיין אז ער דארף זיין א שמש, סאו סארי איך האב דא אראפגעריסן שמשים. בקיצור און דער קעניג קוקט wow ער הייבט אן ווערן ווילד ער הייבט אן מאכן נויזעס אזוי ווי מען בייסט אריין די ערשטע מאל אין א הייסע סאוער דאו אין די לאנגע פרייטיגס און איז געדאמפט אין א סאטמארע מנין און דער חזן איז געווען א רשע סאו און זיינע חכמים און זיינע יועצים קיינער האט דאך נישט געוואלט מודה זיין אז זיי זעען נישט גארנישט ווייל דעמאלטס וועלן זיי ביי דיפאלט מוזן מודה זיין אז זיי זענען סטופיד סאו יעדער איינער איז געגאנגען און וואו די עולם איז געווען דיין לעבן איז שוין אזאלכע מאטעריאל איך מיין אילו פינים ולשירו כהיום מען קען נישט קען דעסקרייבן ווען אנדערע מענטשן פרעגן ווייס איך מענטשן וואס מ'האט געוויסט אז זענען אקסן און יעדער איינער האט זיך געוואלט טעסטן פארשטייסט סאו האט מען געפרעגט אן אטיסטיק און קען איך נישט זאגן סאו זיי זאגן איך זעה גארנישט וואס זאג מיר זאג מיר וואס מ'זעהט דא איך קען דיר נישט מסביר זיין האלא און אזוי איז געגאנגען אין די גאנצע שטאט אין די גאנצע לאנד יעדער האט געווען ביזי ווי ביוטעפול ס'איז ווייל קיינער האט נישט געוואלט מודה זיין אז זיי זעען גארנישט און מען דעסיידעט מען גייט מאכן מען גייט פארשטייט זיך זיי האבן גענומען טאווען און קיעלן מ'האט אים אפגערעיפט פאר הונדערט ביליאן דאלער און זענען געגאנגען זיי האבן אים אויפגענייט פון די מאטעריאל היסטי wow און שטייט זיך ס'איז גארנישט געווען סאו דער קעניג וואקט ארויס אויף לי עוועניו מיט ריזיגע פלאקאטן און מיט די סאלדשערס מען מארטשט ער וואקט ארויס נאקעט ווייל ער האט אן די נייע קליידער און ס'איז געווען איין יונגל דארטן וואס קוקט העי פארוואס גייט די קעניג נאקעט און דער גאנצער עולם האט זיך גענומען לאכן ווייל די עולם האט גערילייזט ווי סטופיד ס'איז געווען. און דאס איז וואס דובאי טשאקלעט איז. דובאי טשאקלעט איז געווען די עמפערערס ניו קלאוטס פאר מיר, האב אריינגעביסן אינעם טשאקלעט, האט זיך מיר געעפנט ווי דער קעניג איז נאקעט. יעדע נייע טרענד איז דאך אזוי מין סטופיד. און ס'איז א נעווער ענדינג ראן, דער עולם דארף זיך אויפוועקן אין א סערטען סענס, יעצט ס'איז דא אייטעמס וואס זענען יוניק, מענטשן ארבעטן שווער, זיי קומען ארויס מיט יוניק אייטעמס, זאכן וואס איז אפילו ס'איז נישט תועלת הרבים, סתם ס'איז א גוטע פראדוקט, א בחור האט אריינגעלייגט שכל און קאפ. און ס'איז סוקסעספול, עס איז ארויסגעקומען מיט א נייע סנעק, מיט א נייע טשאקלעד, עס איז ארויסגעקומען מיט עפעס א פריזער אייטעם וואס קיינער האט נאכנישט געהאט, סתם, באט די הייבסט אן אריינגיין אין טרענדס, הייבסט אן אויסזען ווי סטופיד, קויפסט סאויר דאו חלה פאר פופצן דאלער א חלה, ווען ס'טעיסט בעיסיקלי, ס'איז בעיסיקלי א רעגולער ברויט מיט א קראסט וואס איז גענוג שטייף אז די קענסט עס ווארפן אויף איינעם. כ'מיין וואס? זיי מיך מסביר, יעצט איך קויף סאך דא חלה, דאנט געט מי ראנג, וויי נאט, מיין משפחה האט עס ליב, באט איך האלט, איך זאג קלאר ס'איז נישט סאוער דאו, איך האב ליב ברויט וואס האט א הארטע קראסט, קענסט עס רופן סאוער דאו, קענסט רופן וואס דו ווילסט, סאוער דאו איז עס נישט, כ'האב געהאט דא דארטן עכטע סאוער דאו מיט די זויערטע דא, נישט משוגע דערפאר, טו בי אנעסט וויט יו, חלה וואס טעיסט זויער

ווארעמע ברויט מיט א הארטע קראסט, מארגן ווען די ברויט גייט שוין זיין קאלט, ניטאמאל אין טוילעט קענסטו עס אראפלאשן ווייל ס'גייט פארשטאפן די טוילעט, קען נישט אמאל נעמען רוב סאורדאו, ביי די וועי, קוואוט אנקוואוט סאורדאו קען מען נישט אמאל נעמען די דעי עפטער, ווען עפעס איז גראד ארויס פון אויוון, מאל זאכן קענסטו עסן. און אז דו קענסט עס נישט עסן, אזוי ווי שלעכטע קוגל, מאך עס גענוג הייס זאלסט נישט קענען טעיסטן, עס לאנג אז די קאנסיסטענסי איז גוט, באט עניוועי, ביי.